Tshililelwa ndima ya 6. Litshani huṅwe vho luvhone vha ḓelwe nga muhumbulo wa u sa ṱoḓa u litsha mushumo wavho na vhaṱhannga vhavho, henefha hune we wa vho ri u tshi vha vhona wa vha u tshi khou tou vhona yone nguluvhe i dzulelaho u sukelwa i tshi tumbana. Ndi u khwaṱha, ndi u khwaṱha ha muthu ndi u holeni! Matumbu ho no tou vha vhuhesheheshe, thundu dzavho dza kale i ṱali hu si tshena na nthihi ine ya vha lingana. Matsina muthu u khwaṱhiswa nga lupfumo, Ri ḓo ri a si zwone ngani ngeno hu na uri tshifhingani tsha musi vha tshi kha ḓi lila nga zwikolodo muvhili wo vha u siho? Na musi vha tshi khou sinyaela u tou zwi vhona zwa uri ndi tshinada tsha munna, ha, tshelede i a ṱanzwa muthu, vha tshi tshimbila u tou zwi vhona zwa uri ndi munna ane a vha na mutsindo zwi ngomu. Honeha ri si tsha amba vhoimeli, bindu ḽavho na ḽone a ḽo ngo ima. Zwi tou nga hafha Yunivesithi ya Venḓa vho vho ḓo wana uri vharengi vhaḽo heḽi fola a vho ngo ḓala u fana na vha re hafha miḓini, Ṱhohoyanḓou. Muḓi hoyu wa Ṱhohoyanḓou wo vha u tshi vho zwi ḓivha zwa uri havha Thulwe ndi hune dza rengiswa hone. Wo vha u tshi ḓi vhona dzigoloi dzi tshi rothela nga nthihi nga nthihi dzi tshi ḓela wone u re mudala. U khwaṱha hohu he ra vha ri tshi khou amba nga haho ho vha hu songo tou anḓa. vha munna fhedzi lini na vhenevha vha mufumakadzi, ndi amba Vho Emely, vho vha vha tshi vhonala zwauri muvhili na wone u khou vha anḓa. Vhone vho lwa nazwo zwinzhi nga u shumisa mishonga ya u ḓisekenisa. Nṋe hezwi zwa vho khotsi a nthuseni zwa u sokou femeleka femeleka na nḓila yoṱhe a thi zwi funi vhone vha ri muthu u tshi kha ḓi tou vha mungafha wa vho tou nga galaha ḽa kale kale ngoho a vha vuwi vha tshi ita izwi zwine vhaṅwe vhanna vha ita zwa dzi nyonyoloso nga matsheloni ngani hafhu muvhili wa so wa sa tou lwa nazwo u ḓo sala u tshi ri ngavhe u si tsha kona na luthihi. Nṋe zwa munna ane a ḓo tou nga tshiulu a thi nga zwi imeli lini. Kha vha vhone a hu tshena na shuthu na nthihi ine ya kha ḓi vha fanela, zwino ndi muthu-ḓe ane wa ḓo ri u tshi ya miṱanganoni nae wa vha wo isa ṱano vhathuni? ngoho ndi khou vha eletshedza zwi tshe zwino, vha sa ḓori matshelo a tho ngo vha vhudza. Vho Emily, litshani vha lwe na munna wavho nga ha hoyu muvhili. Tshiṅwe tshifhinga u wana na u dzhena bavuni zwi tshi vho nga zwi a vha ṋea vhuleme. Fhedzi vho zwa dzinyonyoloso vho luvhone a vho ngo tenda u dzhena khazwo. Vho sokou ri vha ḓo litsha u ḽa zwiḽiwa zwi re na mapfura. Hafhu hafha muḓini zwa zwino hu ḽiwa zwiṋwe. Firidzhi nga hafhaḽa i dzula yo ḓala nga dziṋama na maboḓelo a zwikambi na nyamunaithi. A hu na tshine wa nga tshi ṱoḓa u si tshi wane hafha muḓini hoyu. Vho Emily vha kona u pfa vhe pfurani. Hafhu zwo dzangelwaho Emily ndi pfana nazwo vhukuma. A thi ri zwoṱhe khavho ndi mmboneni zwanga zwi fhira zwa vhaṅwe. Ṋama i dzula i tshi khou pfhapfhama ngei kha sefo ya u gotsha, maboḓelo nḓuni ndi tekuteku, muzika u tshi ralo u sevhedza. vha fhiraho nga tsini vha ri u milela mare vha dovha. Hohu ndi vhukimvi he Vho Emily vha vha vha tshi khou vhu lila u bva tshe vha vhingwa hafha muḓini wa Thulwe. Arali vha pfa vha tshi ṱoḓa ṋama ya khuhu, i mbo ḓi wanala na zwenezwo. Vha ṱoḓa ya nguluvhe, i mbo ḓi davhalaswa tshitiko, vha thada vha ṱhaphukana ngayo. Ndi ngoho khavho vha khou wana ḽo vha ṱavhela. Dedi a kha ḓi humbula uḽa munna we ra vhuya ra ya u koloda tshelede khae a fhedza a tshi vho lila u renga thundu yashu. O dzhielwa thundu dzoṱhe na khefi yawe yo rengiswa. matsina thundu yawo yoṱhe yo vha i ya u tswa na u koloda. Muthada i khou sea riṋe matsina yone yo tou phirimela zwikolodoni yo guma. Ndo ṱangana nayo matsheloni i tshi khou tshimbila nga dza jesu. ndo mbo i pfela vhuṱungu nda mbo ima sa hafhaḽa yone i tshi vhona yo imelwa nga B_M_W ya tou ḓa i tshi fhufha mani i tshi ri yo imelwa nga goloi i songo ḓoweleaho, i tshi swika i wana uri ndi nṋe ndi hezwi i tshi ri u lumelisa nda ri i dzhene, ngoho ndo wana i sa ṱoḓi na u ntsedza maṱoni muhulwane ndo ḓo i posa hafha ha Ramasaga Dza vho Emily dzi ralo vhu tshi khou swa hafha muḓini, fola dzo no tou vha mudai waḽo zwi hone. Musi muthada i tshi khou amba i tshi rali, vhutsi ndi vhudubudubu. Ni songo ralo Emily! Luambo ni ri thundu dzawe dzo rengiswa? Khezwi a songo vhidza riṋe ra ya u dzi renga. Hoo! Ene o vha a tshi ṱoḓa u renga dzashu, dzawe ha ṱoḓi dzi tshi rengwa nga muṅwe muthu. Zwo mu vula! Muthu wa tshino ha u konwa nga zwezwo, zwino ni ri ha tshee na ṱeki na peni. zwo mu lingana. Muthu houḽa o vha a tshi kolela thungo ni a ḓivha, o ri mini a tshi vhona ni tshi kho to suvha badani nga yone B_M_W ngavhe ni ri zwenezwi a tshi swika ni ri no to imela u lumelisa ni ralo ni mbo ḓi i kanda ni musi. Vho Luvhone vha ralo vha tshi vhonala uri ndi muthu ane luambo vha si ṱoḓe na u pfa nga hae. Hai, nṋe ndo vha ndi tshi khou itela uri a pfe-vho zwine riṋe vhaṅwe ra khou pfa zwone musi ri hafha ngomu kha dza Majeremane. Fhedzi ndo ḓo dovha nda ḓisola ngomu nga murahu musi ndi tshi vho pfa goloi yanga yo no vha na lwefha. Muthu houḽa na maḓi ha a ḓivhi na zwiṱukuṱuku, nga maanḓa maṱeki haaḽa e a vha o ambara. O ri u tsa nda tou vula mafasiṱere oṱhe, goloi yoṱhe yo vha i tshi ri u nukha wa ita na u pfuḓelwa. Ndi khou ri mini Emily? A thi ri ndi khou ri ngavhe ni si ḽi ṋamedze inwi ni ri muthu o tshimbila u bva maṋiini kana henengei ha mutoti nga milenzhe ḓuvhani ḽingafha na u ṱamba a sa ṱambi ni nga thivhela munukho wawe? Nṋe arali nda ṱangana naḽo, ndi nga ḽi pfela nga mare khofheni nda fhira. Vho Luvhone na Luambo iṱali vha si nga si dzule murunzini muthihi, ha naka tshithu. A vha ṱoḓi u pfa nga ha hoyu Luambo na khathihi nahone arali vha nga sokou mangala vho ṱangana nae, o dzhakwa nga goloi vha nga si vhuye vha lingedza na zwiṱukuṱuku u mu thusa lini? A thi kholwi uri na lufuni lwawe vha nga kanda, nga nnḓa ha musi vho tou yela zwenezwi zwa u ṱoḓa u pfesesa uri nangoho ndi ene o lovhaho na. Vho mu fhura vha mu fhedza hoyu muṱhannga. Hafhu ya vho Luvhone ri tshi khou amba i khou gidima nga Mercedes Benz heyi ya ṋaṅwaha. U tshimbila ha hone ndi honohu ha u tou vha thumbuneni. I dzula i kha luvhilo lune tshiṅwe tshifhinga na ane a khou tshimbila nga u zanyuka a nga i sia. yone vho na u konḓelela a si goloi ine wa nga i konḓelela heyi zwi tshi ḓa kha u naka, muvhala wa hone wo ṱoḓa u ṱutshela zwiṱuku kha lutombo wa dovha wa rivha ndi ri a si u naka hoho. Vho Luvhone a vha tsha vha havhaḽa muthu we a vha a tshi dzhiela vhutshilo ha vhaṅwe vhathu nṱha lini. vhuhwarahwara vhune hu si ḓivhonadze vhathuni ho fhaṱela ha dovha, na vhana hafha kiḽasini vha vho zwi vhona zwauri Vho Luvhone a si uḽa muthu we a vha vha tshi ri musi vhe na thaidzo vha gidimela khae. a vha tsha vha havhaḽa vho lu vhone vhane vha vha lu vhone kha vhana na kha vhaṅwe vhadededzi na lushaka lwoṱhe. Zwithu zwo shanduka kha havha munna, vha ri u sasaladza vhaṅwe vhathu, vha ri u nyefula zwa vhaṅwe, wa vhuya wa ri na zwino a si vhone. Hafha tshiṱafurumu ha ano maḓuvha hu pfala vhone fhedzi na ṱhoho ya tshikolo arali vha nga sokou mangala vho vha vhudzisa nga ha mushumo we vha vha vho tea vho ḓisa nga musumbulowo vha ḓo ri u seṅwa wa vhuya wa tou ri kha hu kundwe vho lu vhone mushumo vha si tsha u funa. Hevho phirinsipala naa matsina wekende zwi amba mini kha vhone? Weekend zwi amba u awela. Naa kani a vha na muḓi? Vha songo vhona vhone vha tshi ḓa tshikoloni nga Migivhela na dzi Sondaha vha ri na riṋe ri fanela u ḓa. Riṋe a ri na dzi thaidzo na vhafumakadzi vhashu lune ra ḓo fanela u shavhela tshikoloni nahone a ri shavhi vhana nga vhanga ḽa uri vha ri humbela dzi tshelede nga dzi wekende ni kha vha ye ofisini vha ri luvhone ho ngo ita mushumo we nda ri a ite. Zwi ḓo rali ha vhuya ha tou dzhenela tshanḓa tsha ṱhoho ya tshikolo. Vho Luvhone, Muthu arali a si tsha funa zwa mushumo u tou onesa zwavhuḓi a bva a fhela. Hezwi zwine vha khou ita zwi ḓo sia zwo no vha vhangela iṅwe nyeṱe. ye ya vha i sa ḓo vhuya ya vha hone. Kha vha tende uri a vho ngo ita mushumo, vha litshe u ḓikukumusa kukumusa ngeno hu si na mushumo wo itwaho. Khee ano maḓuvha vha si tsha vhona ṱhoho ya tshikolo, riṋe ri vha ḓivha vhe vhone mudededzi ane zwi tshi ḓa kha u ṱhonifha vha tou vha yone tsumbo i tshilaho, ṋamusi khezwi vho no tou shanduka sa luavhiavhi vho lu vhone. Ho tshinyala mini? Sa izwi vho Luvhone vha tshi zwi ḓivha zwauri zwa Maputo, Bugumani, Muguvhuto a vha zwi teledzi, vha ḓo mbo ḓi vala mmbwa dzavho. Vho Muguvhuto vha khou tou amba fhungo ḽe na nṋe ḽa vha ḽo ndzula u bva kale. Havha vho Luvhone ndi muthu we hafha tshikoloni hetshi a vha a tshi tou vha yone thikho yashu. U bva kha vhone, Vho Muguvhutu, vha a zwi ḓivha uri muthu we ra vha ro vhea fulufhelo ḽashu khae ndi havha Vho Luvhone vhane ṋamusi vha vhonga vhavholwa na maṅwe na muṅwe na muṅwe hafha tshikoloni. Vho Luvhone wee! Kha vha ri ndi vha vhudze. tshifheli ṋamusi. Vhone vha muthu ane a ṱhonifhiwa nga nnyi na nnyi hafha kha heḽino, a hu na mubebi a sa vha ṱhonifhi. Vhone vha ḓivhelwa u vha mudededzi wa ngoho, ane ri tshi ḓa kha zwa u vhala na u guda a si ṱoḓe u lala na bune. Riṋe ri ḓivha havho vho luvhone, hu si havha vhane ra khou ṱangana navho ṋamusi. Vha ṋamusi a si vho luvhone nṋe Thuvhulwe lini? ndi vhaṅwevho, vhane vha si tshimbile vho funga luvhone, vha ofhisaho nahone vha shavhisaho, ndi ngazwo ri sa vha ṱoḓi havha vho luvhone vhaswa. Hezwi ho tou vha hezwi ho tou vha u rwa ṋowa kha findi. Musi ṱhoho ya tshikolo vha tshi khou amba vha tshi rali, vho luvhone vho vha vha tshi tou vha muthu o sinywaho lufu, Ndi ngoho, tshiṅwe tshifhinga ngoho i ya vha na tshivhundo. Zwauri zwa zwino vho Luvhone vho fhumula vho rali vho ḓithivha na maṱo nga zwanḓa zwoṱhe vha khou humbula mini u nga si tou zwi ḓivha zwavhuḓi. Vho sokou ri zwenezwi vha tshi kha ḓi vha vho ḓitibedza maṱo nga zwanḓa, Ndo livhuwa vho Principal, Vho Muguvhuto kha vha ntswikisele khumbelo ya pfarelo kha ṱhoho ya tshikolo. Kha ndi farelwe vhathu vha hashu ndi uri ndi uri hei zwithu zwi a bvelela pfarelo. Vho Luvhone vho ri u fhedza u humbela pfarelo vha vho vhonala vha tshi dzhena goloini yavho vha mbo ḓi rwa vha tshi sendedza. Na vhanna vha hashu khezwi ni sa ri vhudzivho uri vhaṅwe vhanna lupfumo vha lu kakata ngafhi. Munna hoyu o pfuma ro sedza nga khaladzi ya lupfumo lu ya ṱalula nṋe ndo tenda. Munna hoyu ha funa tshelede ya u badela hafha kha hezwi zwa zwiḽiwa zwa guṱe zwo vha zwi tshi kho mu konḓela vhukuma. Ni songo hangwa na zwa uri thundu dzawe dzo vha dzi tshi khou ya u rengiswa, ṋamusi khoyu u vho gidima nga vhoMarcedes Benz. Ndi pfa vha tshi ri mufumakadzi wawe u khou tshimbila nga BMW hedzi dza zwino zwino. ndi muṅwe wa mudededzi hafha tshikoloni tshine havha vho Luvhone he vha shuma khatsho, a tshi khou ralo u amba na vhaṅwe vhadededzi. Ene hoyu mudededzi ndi muṅwe we vho Luvhone vha vha vha tshi mu koloda tshelede ya muholisano. Mbudziso heyi nnyi na nnyi u nayo hafha tshikoloni, fhedzi zwi ḓivheni zwa uri hafhaḽa muḓini mufumakadzi houḽa ho ngo lala lini. hu pfi u rengisa hoyu muri mudala, hafhu no tea u zwi ḓivha zwa uri muri houḽa a u ḽiwi nga vhathu vhaṱuku shango ḽoṱhe heḽi ḽi ḽa wone, zwino ni ri vha nga kundwa ngani u pfuma? Ndi muṅwe wa mudededzi hafha tshikoloni hetshi ane a amba a tshi humbula uri khamusi zwi ḓo thusa hoyu a re na mbudziso a fhindulea. Lupfumo lune lu si ḓe nga nḓila ya vhuḓi kanzhi lu swikisa muthu fhethu hu sa iti. Vhanna vha hashu pfumani zwaṋu, zwa u ḓi dzhenisa kha u rengisa dzi mbanzhe nga nṱhani ha yone tshelede iḽo i bvani khaḽo vhanna vha hashu. A thi ṱoḓi u salwa murahu nga mapholisa sa tshigevhenga, yeneyi ya vhudededzi nṋe yo nndingana. Ndi Rudzani a dzhenelelaho iyi nyambo. yo farwaho nga vho luvhone. Rudzani vho, afho ni na mbuno murathu, ni no ḓi dzula ni tshi amba ngoho, fhedzi heyi ya ṋamusi ndi ngoho i re khagala. Madekwe ro ri ri tshi khou ṱalela TV ha mbo ḓi sumbedzwa zwiṅwe zwigevhenga zwine zwa pfi mapholisa vha vhuṱalani hazwo Ndo ri u humbula ngazwo nda wana uri na ngoho vhutshiloni zwithu arali zwa vhuya zwa swika hafha vhutshilo vhu a kalakata. Muthu ane a dzula a tshi ḓivha zwa uri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe a nga kha ḓi farwa u khou tshila vhutshilo vhu shavhisaho vhukuma. Musi riṋe vhaṅwe ro lala ene a tou pfa kwasha u mbo ḓi phapha a tshi humbula uri ndi vhane vha khou mu londa. Zwino u nga vhuya wa ḓi rwa khana wa ri, Ndi khou tshila! Ndi luvhudzi uyu ane a vhonala a tshi amba na nga zwanḓa. Naho hafha Yunivesithi ya Venḓa ho no vha na zevezelo ḽa uri hu na vhane vha khou rengisela matshudeni zwidzidzivhadzi nga nḓila yo kalulaho, Boimmel a vho ngo vha muthu we a vhuya a huma khazwo. vho vha vho no tou ḓivhudza na uri a hu na tshine tsha nga itea khavho hafha Ṱhohoyanḓou. Ho swika he vha ita na u humbela ha vha vhaṱhannga vha tshigidi tshine vha ri vha nga tshi shumisa na tshigidi tshine vha ri vha nga tshi shumisa arali zwo vhifha. Vho Luvhone ndi vhone vhe nga u pfa zwithu zwi tshi vho swika hafho vha vho tou bve bve mufumakadzi wavho tshigidi a songo vhuya a ṋewa. Vhaṱhannga havha vho vho pfa zwe Vho Luvhone vha vha vha tshi khou amba zwone, vha vho tendelana kha ḽa uri Vho Imelitshigidi vha songo ṋewa. mmane arali vha ṱangana na thaidzo vha songo vhuya vha ḓidina ngayo, ri hone riṋe ri ḓo dzudzanya, naho tshi tshifhengo ri ḓo lafhela hangei kule. Vha songo vhuya vha ḽa mbilu na luthihi. Dzhalagoma u ralo a tshi khuthadza mmane wawe, vhane vha ri tshigidi vha khou tshi ṱoḓa nga maṱo matswuku. Vhoimeli zwa u ṱoḓa tshigidi vha khou zwi ita nga vhanga ḽa uri hu na vhe vha vhaluma nḓevhe nga ha vhathu vhane vha khou swaswara ḽa u ḓo ḓa u vha khuthuza hafha muḓini, sa izwi hu tshi pfi tshelede i dzula i sa ḓivhani. Hezwi hu pfi zwo pfala ḓuvha ḽe hafha ha vho luvhone ha vha na mutambo wa u takalela u phasa ha Nthuseni ṅwana wavho ha ngei tshikoloni tshine a vho dzhena khatsho Joburg, Johannesburg. Mutukana hoyu hu pfi ṅwaha wonoyu u ḓaho u ḓo vha a tshi khou thoma na pfunzo dzawe dza u vha inzhiniara ya mekhenikha ha ngei Yunivesithi ya Kapa Ḓuvha he ḽi ḽa u pembela hohu vho lu vhone vho ri zwenezwi ho no vha ho no vha ṱhohoni, vha vho vhidzela vhaṅwe vhaṱhannga kha iṅwe ya dzikamara vha vha sumbedza muvhuli wa tshelede yo ḓadzaho zwisagala zwe zwa vha zwo tou tsitsikana. lwe vhaṱhannga avho vha aṱama milomo u swika vha tshi vhuyela ngeno kamarani ine ya vha na vhomuthu munzhi. U kanuka ha havha vhaṱhannga zwo ḓo ita uri dzikhonani dzavho na vhaṅwe vhanzhi vho ḓaho hafha muḓini hoyu vha vhudzise uri hu khou bvelela mini, naho havha vhaṱhannga vha songo tenda u bula tshi vha kanukisaho, ho ḓo swika he vha tswela dzikhonani dzavho. Ngoho, ha, ndi ngoho, a lu ṱanganyi u ṱanganya mavhudzi. A thi a thu zwi vhona nga khaladzi nga mukonḓi, ndi ri a thi a thu zwi vhona. na bannga i ḓi fanelaho na idzi dza hashu a dzi bvi tshithu. Maxexevha ndi no ḓi a vhona, munna hoyu ha mu nwi murahu. O pfuma lune a thi kholwi na zwa uri u a ḓivha uri u na vhugai. Tshelede ndi ṱhokhonono dza mbudzi hafha muḓini, i tou vha wone muṱavha wa lwanzhe. Munna o pfuma hoyu. Munna o pfuma hoyu, ni songo pfa u ambelwa, nṋe ndi a mu shavha. Mmbudzeni, u ralo a tshi khou tswela khonani yawe makatu zwe a vhona nga maṱo. Bvumo ḽa u pfuma ha vho Luvhone na mufumakadzi a hu na he ḽa sia. Hafhu na nnḓu ine vha dzula khayo u nga si tsha vhuya wa ri ndi iḽa ye vha vha vhe khayo u bva kale, yo naka i tou vhidzelela iwe vhathu. Vho ri zwenezwi vha tshi khou i vusuludza vha longa na tshidina tshitshena, e vho nṋe nga khaladzi, ha vha hone u tou ṋaṋisa lunako, u hula hone ri si tsha amba, a si yone hodela shu, yo hula i tshi ya hangei ya dovha ya vha na kamara dzo dzulaho nga nḓila ya vhukolikoli lune u mueni wa tou wa tou tea wa tou tea u thoma u sumbedzwa uri u dzhena hani kha dziṅwe dzi kamara u sa vho ḓo mangala wo no vula pfamo ya vha musanda. Fanitshara i re afha wa ri vho i renga fhano tsini u ḓo vha u tshi khou itwa nge u si vhone, methe wa hone, dzudzu ḽawo a si ḽi no ṱoḓa u ṱanzwiwa nga mitshini zwayo lini. U tshi tshimbila khawo hu tou vha hone vhuphuvhephuvhe. Ndi ngoho, muṱa hoyu wo dzula tshidele. Vhane vha shuma hafha ḽaiburari khathihi na matshudeni vhane vha ḓa u vhala hafha ḽaiburari vho mbo ḓi thoma u ita lu luṅoṅoṅo lwa uri ḽaiburari a hu dzhenwi nga munukho wa heyi khokhonongo ya vhuimeli. Hezwi zwo ita uri na vharangaphanḓa vha Yunivesithi ya Venḓa vha thome u dzhena khazwo. Hafhu musi zwo rali Wo vha u tshi ri zwenezwi u hafha ngomu yunivesithi, wa sokou mangala hu tshi pfala munukho wa yone mbanzhe u tshi thivha na mufemo wa muthu, zwi tou nga ho vha hu si Vho-Emily vhe vhoṱhe vhane vha khou ralo u endela u i rengisa heyi mbanzhe. Ho vha ho no vha na vhanzhi vhe vha vha vha tshi vho zwi vhona zwauri mbanzhe a si bindu ḽine ḽa ngaladza muthu na nḓala. Mafogisi hafha kha kuḓorobo hoku kwa Thohoyandou o vha o no ḓi ḓivhadzwa kale uri khuvha Yunivesithi ya Venḓa hu tou vha hone tshivhilelani tshayo. Zwe zwa vha zwi tshi vho nga u nengisa ndi zwa musi na hafha hune matshudeni vha vha vha tshi funzelwa hone u tshi ḓi pfa munukho wadzo u sa tendi u tou ṱuwa zwavhuḓi. Vho Emily vho ri u pfa zwa uri hu na vhaṅwe vhane vha khou dzhena kha bindu ḽine vha vha khaḽo vha tou ṋaṋa u tsitsa mutengo a si hone hafhu u itela u kunga vhaombi vha heḽo gologodo. Nangoho vhathu vha tou ḓa sa one masunzi a masweswa, bindu ḽavho hu u tshimbila ḽo vha ḽi sa vhuyi ḽa fanywa na haya maṅwe. Ḽiṅwe ḓuvha nga Ḽavhuṱanu nga masiari vhoimeli vha vhonala vha tshi khou pfuka bada vha tshi gonyela hafha hune vhathu vha shumaho zwa u fhaṱa na u fhisedzela matsimbi a afha Yunivesithi ya Venḓa vha shumela hone. Gopyani vha ḓi vhonala vho pakata kubege kwavho kutshena, ṋamusi vha vhonala vho tou ambara na ngilasi maṱoni dza u ḓi tsireledza kha ḓuvha, vha dovha hafhu vha vhonala vho ambara tshikete tshi songo tou lapfhesaho khathihi na zwienda zwa sandilisi. Ṱhafu dzi vhonala dzi tshi tou penya sa boḓelo ḽi vhonetshelwaho nga ḓuvha. Mutsingani, Mutsingani na zwanḓa hu vhonala hone u penya penya ha ngeḓane dza musuku. Watshi ya hone i ri u penya ya kombodza na one maṱo thovhele, ee havha ndi vhone vho Emeḽi Ndi funa nani nṋe Ṱhulwe vhane vha vhonala vha tshi nga vho dzhaya vhukuma? Vho mmane vha ḓo mpfarela ndi nga ndi ḓo vha thithisa nyana. Nṋe ndi pfi Solomoni Khathutshele Manenzhe ndi muṅwe wa matshudeni vha part time vhane vha dzhena hafha kha yunivesithi hei. Zwino a thi ḓivhi hafha mmane mmane a thi kha vha mmbudze khaladzi tshine vha lila ngatsho. Vha ri vha dzhena fhano kha iyi yunivesithi nga vhudzulo vha tshi bva vhe ngafhi? Vho Emily vha ralo vha tshi khou mu sedza sedza hoyo munna vha vhonala vho no tou nembeledza na kubege kwavho vha tshi khou mu sedza u bva fhasi vha tshi gonya nae. Enevho hoyu munna arali wa tou mu sedza zwavhuḓi u a kona u zwi vhona zwi khagala zwa uri ndi muthu ane zwi tshi ḓa matandani a pfana nao. U vhonala a tshi sokou muṋedza muṋedza milomo hezwi o livhana na vhoimeli. Hu si kale a mbo ḓi ri tshanḓa tshikwamani wo a bvisa segereṱe yawe a thoma ha u i dubisa. Nṋe ndi muthu a bvaho hafha kha ḽa Shakadza henefha fhasi ha vhengele ḽa Ha Mpfumo, tsini na kiḽiniki. Ee, ndi hune nda dzula hone hafha, Solomon u ralo a tshi khou ḓidubisa. Oo, hangei mapfeṋeni hangei! Hai, shango ḽiḽa ndi shango ḽi. Zwino ngeno hafhu vha ri vho ḓa vha tshi ḓo ṱoḓani? vho ḓa nga tshone tshikolo na riṋe ri na mashaka henengei. A ri koni na u ḓa vhunga dzibada dza hone e matombo fhedzi. Vhathu ni tou tshimbidza hani dzigoloi henefhaḽa lukwarani lwonoluḽa? Goloi dza vhoiwe vhaṋe a naho dzo pakwa hafha Ṱhohoyanḓou mavhengeleni a dzi vhuyi dza hanga lini? u ḓi to dzi vhona zwa uri dzo to dziṅwa wone mulomo wa u amba. Dzo vha dzi tshi ḓo humbela vhaṋe vhadzo uri vha dzi khurele bada dza u tshimbila khadzo, zwino idzi dza vho riṋe dzine dza tou vha vhone vhasidzana vhatete dzi nga si zwi tutuse. Dzi nga zwi tutusa sorry. Kha vha ri ndi si fhedze tshifhinga, hu na zwine nda nga vha thusa ngazwo? Vha muthu wazwo kana? Vho Emily vha ralo, zwi tshi tou ḓisumbedza uri ndi muthu ane a si tsha vha na luvalo musi a tshi vhambadza bindu ḽawe. Nṋe ndi muthu ane a khou ḓiṱoḓelaho heḽi fola ḽihulwane heḽi, zwino vha sa ambi ra vha thusa mulandu wazwo matsina. vha ṋea ndi mini? Kha vha nṱha ri hafha stores iṱali ndo vha ndi tshi ṱoḓa u vhona Mafadza a i nzwaleli nzhii Vho Khotsimuhulu Vho Emily vha ralo vha tshi khou dovha hafhu u pakata kubege kwavho vha mbo dzhena ha nḓilani na Hoyu Solomoni. Mithara dzi si ngana vha vha vha tshi dzhena kha kuofisi hoko hune Mafadza a ḓi anzela u wanala khakwo. Mafadza na ene o vha o vha o dzula o vha lindela henefho ofisini sa muthu we a vha o founelwa nga vhenevha vho Emeḽi. Matsina havha vho Emeḽi vha khou ḓisa pfuvha dza musanda hezwi vha hafha. Ndo mbo ḓi doba khasiṱama hafha nḓilani Mafatshe na zwino ndo mbo ḓi ri kha ri mbo ḓi to zwi fhedzanya hafha ofisini yaṋu. Ee a thi ri ri shavha one maṱo vho Emely vha vhonala vha tshi khou bvu vha tshi khou bvula ngilasi maṱoni vho ḓi fara ku bege kwavho hezwi vha tshi khou amba vha tshi khou rali. Mafhaza o ri, U fhedza u khaḓana na Solomoni a re khae, hafha kha havha muthu o swika hone hone, arali ha nga swika hune vha ḓa na dziṅwe dzikhasitama vha ḓo vhona zwine havha muthu vha ḓo vha itela, nṱhukhea ndi a vha vhudza, vha ḓo vhuya vha ri Mafhaza wa vhathu o mmbudza. Mafhaza na ene u ri, Hezwi a tshi raha, Solomoni o no tou rafha na maṱo. A vha ri, Na zwino ndi mbo ḓi bvela hafha nnḓa ndi founele khonani dzanga mbili nga cellular founu. Muri hoyu u khou ḽiwa tshifhengo hangei miḓini. Naho vho Emily zwa u shumisa cellular kha u vhambadza bindu ḽavho vho zwi sanda, Solomoni o vha vhudza zwa uri u ḓo zwi amba nga nḓila ine ya vha ya vhuḓi na mafhaṱa o ḓo ri zwenezwi Solomoni o bvela nnḓa a sala a tshi vha vhudza zwa uri vha songo tshuwa tshithu. Vho Imeli, Naa matsina vhone a vha koni u vhona vhadahi vhadzo matsina? Nṋe ṋamusi vha sa athu mmbudza uri ndi khasiṱama, nṋe ndo vha ndo no ḓi zwi vhona kale uri hafha dzi a swa hafha. Ndo mbo ḓi tou zwi vhona zwavhuḓi uri dzi a swoṱwa zwi ngomu hafha vho tou wana yone khodo. Vha ḓo vhuya vha tou nga vha vha vha sa rengisa masaga mavhili nga vhege Nṋa a vha vhoni na milomo yo swa ya dodombela? Ndi dzone vhone vha ri fola ḽi a fhisa milomo ya muthu? Kha vha hangwe hafha vho tou rwela muvhuḓa tshilaloni. Zwino muhulwane i ri ndi bva ndi ngafhi? Mafhaṱa u ralo a tshi ita na u sedza kha kufasiṱere u vhona arali nangoho muhulwane yo no fhedza u founa. u vhona iṱali mushondwane i tshi ri i kati na u founa i tshi ri u ya ngei ya ya ngei ha nga sa zwiḽa mufunzi a tshi khou tshumaela kerekeni ya Sioni a tshi ita na u honedzela musi dzi ameni dzi sa fheli dzi tshi ṱaha kha khuḓa dzoṱhe. Ku cellular ko tou ri na nḓevhe na mbate, yone i tshi amba i amba na nga zwanḓa muhulwane. Vhubvo ndi maḓakanani ha ngei Shakadza, hafha ho ḓiwa nga hafha ho ḓiwa nga mulandu wa tshone tshikolo. Ndo sokou zwi thuba vho henefha nḓilani zwi tou nga yo laedzwa ya vha hu na uri a i ḓivhi muthu. Vha sa athu na u fhedza zwe vha vha vha tshi khou amba na Mafadza, ha vha uri na Solomoni u khou dzhena nga muṋango. Ndo mbo ḓi tou ita shudu nda mbo ḓi vha wana havhaḽa vhaṱhannga. Vho vha vha tshi vho ri ndi tou vha ḓela nazwo, nda mbo ḓi tou dadadzela henefho. Ndo mbo ḓi ri vha tou ḓa uri ri ḓivhane, zwa ndaendae a zwo ngo luga khaladzi. Riṋe sa vhabvakule ra sa ḓivha muthu zwi nga ri konḓela musi hune ra farwa nga nḓala samusi ro wana vhu tambela ṱhoho hashu a ri tsha ṱoḓa u ponyokesa a si zwone kani vho khotsimuhulu vho Mafhaṱha? Maṱo awe iṱali zwino ono tou vha a ṋowa ine ya khou vhona kubeba kune ya ṱoḓa u ku gavha. Vha nḓilani vha bva vha tshi ri kanda, ndi hone Solomoni a tshi isa phanḓa, Tenda vha si lenge, nṋe na nṋe naho ndi tshi ṱoḓa u vha vhona, ndi na dzibugu dze nda sia ndo dzi vhea kha ṱafula, dzine dza tea u dovha hafhu u humela kha vhuṱanḓari. Ndi Vho Emily vhane vhe u ralo vha somba tshanḓa tshavho tsha monde vha tshi sedza watshi uri tshifhinga tshi nga vha tshi tshi khou ri mini. Vha ri u ralo vha sedza avha vhavhili, arali nangoho vho vha vho sedza watshi iyi ya manakanaka ye vha vhofha tshanḓani. Zwo ri u ralo vha mbo doba founu ya afha ofisini vha founela ngei fhasi ḽaiburari. O no swika afho Brink a tshi swika ni mu vhudze zwa uri ndi ḓo swika hu si kale o vha o ri u ḓo fanela u mmbona nga tshifhinga tsha tie. Vho Emily vha ralo vha tshi amba na tshiambaro uyu ane vha shumisana nae afha ḽaiburari. Zwenezwi vha tshi tou vhea founu iyi fhasi, ha mbo ḓi vha uri na avha vhaṱhannga vho lindelwaho vha tshi ri a ri tangwe, Hai, vho mbo ḓi swika. Solomoni u ralo a tshi khou vula na muṋango wa ofisi a tshi ya u vha vhidza. Khe vha vhaṱhannga vha vhathu vho rangwa phanḓa nga Solomoni vha tshi khou fhelela ofisini ya mafhaṱa. A vha tsha vha vhavhili sa zwe Solomoni a ambisa zwone, vho no vha vhararu, Solomoni ene ndi wa vhuṋa. Mafhaṱa o mbo ḓi vha sendelela vha dzula kha tshidulo zwa ralo vha ṋetshedzana zwanḓa vho ṋetshedzana dzi ndumeliso dzi dzi ndumeliso. Ri lwendoni vho mmane kha vha mbo ḓi ri lugisela hafhu i tshimbila vhugai nga forogisi kana nga tshenetsho tshine vha pima ngatsho. Solomoni u U ri u ralo Vho Emelli vha si vhuye vha vha na ṱhoho, vha mbo ḓi ri kubege kwavho kwe kwa vha kwo fura lwa u fura dobo vha mbo ri kuzipi zi! Vhaṱhannga havha vhuṋa havho vha tou ingamela sa zwiḽa vhathu vha tshi ṱolela zwi re dindini. Ndi tsa u vhukuma. Heyi ndi yone yone ine ya vha na thanga dzine dza thathaba musi murumba u tshi tambela tshanḓa, wa i hoha luthihi wa sa hoṱola khana ya u i vha yo rindila lwa u rindila. Ndi ene Mafadza a tshi amba o lavhelesana na havha vhaṱhannga vhane vha vhonala vha sa athu vho vhane vha vhonala vha sa athu vho ḓaḓiswaho nga u vhona hei mbanzhe yo hwalwaho nga vhoimeli, yone i ṱali i tshi vhonala uri ndi yone-yone ine vhadahi vhayo vha ṱoḓa yone. Vhoimeli vho ri u i panga kusaganani vha konaha u ku dzonya hafha kha bege kha kubege zwi khou vhonala zwenezwi vha tshi i bvisa vha tshi i ṱana kha havha vhaṱhannga. ri a ṱuwa vho mmane muṱhannga wa hashu ri a ṱuwa a hu na zwiṅwe ri a ṱuwa. Vhavhulahi vha vhana vhashu na lushaka lwoṱhe ndi vhenevha, riṋe ri mafogisi na zwino maṅwalo ashu ndi a. Ḽidzhegu u ri Ḽidzhegu u ri u ralo vhoṱhe vha mbo ḓi bvisa maṅwalo avho a mushumo wavho. vhathu no farwa ahuna na zwiṅwe, bege heyi yavho vha mbo ḓi takuwa nayo khathihi na hoyu muṱhannga wavho ane vha rengisa mbanzhe nae vha tshi zwiḓivha zwa uri a zwiho mulayoni. Kha ri mbo ḓi ya phoḽisi ṱitshi. vha ṅwalise tshitatamennde. Ndi Solomoni o no tou zwenezwi lwa u halifha. Ai, masina o no vha afhio vhaṱhannga vhanga? A si khwiṋe ndi tshi tou ni fha tshelede na litsha zwanga? Hi, ndo vha ndi tshi ḓo ni fha tshelede ine na ḓo fushea vhathu vhanga. Iwe Mafhaṱa a ni tou nkhumbelela Vho Emely vha ralo vha tshi ita na u tou tshakaṱela hafha ofisini. Mashudu ho vha Mashudu ho vha hu Ḽavhuṱanu, arali hu vhe hu ḽiṅwe ḓuvha ndi musi yunivesithi yoṱhe i tshi ḓo tou khukhumuwa i tshi ḓa u vhona iḽi shakaṱiri. Ya Vho Mafadza na yone yo vha yo no dzhena-vho kha zwayo zwa vhudzekani. Ro vha vhudza uri heyi khokhonono i a farisa hei, vhone vha sokou ri dobela vhathu zwiṱaraṱani vha sa vha ḓivhi na u vha ḓivha. khezwi ṋamusi vha tshi khou ya u ri dzhenisa dzidzhele nga u sa pfa havho, ngoho nṋe ndi ḓo bulula vhoṱhe vhe vha vha rengisela. Ndo vha vhudza havha muthu uri zwi a farisa hezwi zwithu, vhone nga u sa pfa havho vha i rengisa sa fola ḽa bibi kana ḽa tshinefu. I a farelwa nthu hei, hone munna uyu vho mu wana ngafhi? Ndi nnyi we a ri vha mu ḓise ofisini yanga? Naho Mafhaṱa a tshi khou ṱavha mukosi a tshi rali, u kha ḓi pfiwa nga nnyi? Vho Emily vha kha dzavho-vho nyimbo dzi si na mubvumeli. Nangoho ho mbo ḓi vha u farwa ha Vho Emily Ṋethulwe na Mafhaṱa nḓila dzi a lwa, tshiguvhu. vho ri u gadana goloini ya mafogisi vha mbo ḓi ṱuwa vho livha henengei mapholisani he vha swika vha ṅwalisa tshitatamennde hone. Mashudu avha Vho Emelli vho ri u fhedza zwa u ṅwalisa tshitatamennde khathihi na u tshi saina vha ri musi vha sa athu u valelwa vha vhonwa nga muṅwe wa mapholisa vha hafha Thohoyandou ane a vha ḓivha. Zwo ri u ralo fhaḽa ha muṱhannga hoyu wa pholisa a mbo ḓi rwela luṱingo muḓini wa Vho Emel u ḓivhadza munna wavho uri khuvha mufumakadzi wavho o welwa nga khombo. Hu si kale ya vha i tshi swika yo imisa dziningo yone Mercedes Benz. Vho Emel na Mafadza vho mbo ḓi bva nga beiḽi na u valelwa vha songo tsha valelwa. Vhoimeli vha enda vha tshi khou semana na bada yoṱhe u swika hafha yunivesithi, huṅwe vha ri vha tshi semana vha ri vha ḓo ralo vha vhudza vhatukana vhavho vha ṱuwisa muthu. Nahone ndo vha ndo ri kha ndi fhiwe tshigidi, zwino nga ngafhi hu na vhathu vha nyofho? ndi musi ndi tshi ḓo vha ndo a balisa matumbutumbu oṱhe haya, nahone vhaṱhannga vhanga vha ḓo lapulela tshifhengo tshoṱhe ha ngei kule. Muthu u ḓo fa sa tshiṋoni tsho ningwa nga tombo, maḓuvha ha ano muthu ha sokou welwa tshiṱafu sa tshidimela tshi tshi dzhena payakili, ngoho ndi a ni vhudza, Mafadza, muthu u ḓo fa o imisa maḓenzhe sa kholomo dipeni. Vho ima ḽiṱali na mare vha si tsha mila, hezwi musi vha kha tsemano hei. Mafadza u vho pfa zwe nḓevhe dzawe dza vha dzi songo vhuya dza humbula uri dzi nga zwi gavha. Zwauri Vho Emily hu na vhaṱhannga vhane vha nga ṱuwisa muthu, u khou thoma u zwi pfa zwenezwi vha tshi khou amba. U khou ri zwenezwi a tshi zwi dumbekanya, a wana uri nangoho vhubvo ha hedzi mbanzhe a hu na ane a hu ḓivha nga nnḓa ha vhone Vho Emily. Hezwi zwi ḓo ita uri Mafadza a ḓelwe nga mihumbulo ine ya sia i tshi khou mu ṋea mavhala a nngwe malugana na vhubvo ha hedzi mbanzhe. Hei khae yo vha i tshi tou vha thai sivhe, naho o vha a si na thai ya u renga iyo iṅwe thai ngayo ṋamusi o tou wana phindulo yayo hu si na u konḓa. Mafadza vho ri u mu tsitsa afha mushumoni, a mbo ḓi dzhena ofisini a doba zwine a doba a bva a fhela. Ṋamusi sa izwi hu Ḽavhuṱanu, u khou humbula u ḓo fhira nga barani ya vhulanganani a tshi bvisa ḓora na u dzimula muruhurela hoyu wa zwe a ṱangana nazwo. Tshee a bebwa hoyu Mafadza zwa u farwa ha zwi ḓivhi. tshi fhodzisaho mbilu yawe ndi tsha uri hangei mapholisani ho pfi ene ndi ene ane a ḓo ṋea vhuṱanzi, mulandu woṱhe wo hweswa vhone muṋe wa Mbanzhe Vho Imeli. Vho Luvhone na mufumakadzi vho ri u swika hayani vha mbo ḓi wana vhaṱhannga vhavho vho no swika. Vho ri zwenezwi vha tshi tou ri nḓuni khilikhitshi vha tshi ndo lavhelesa zwavhuḓi, maṱo a mbo ḓi ri vhona Ravhutsi a suli a tshi khou endela u fhuludza vhutsi ha fola ḽine a khou daha. Na ene a tshi vhona goloi i tshi sendela ha vha uri na ene o no mbo ḓi zwi vhona kale uri ndi benze iḽa ine a i ḓivha. No shuma na ḓa ngoho vhaṱhannga vhanga, nṋe ndo no farwa, vho Luvhone vha mbo kaṱudza. Emily ni dinwa nga u sa ḓivha nḓila ya u ṱalutshedza mafhungo ni a ḓivha. A si khwine ni tshi tou thoma na tsa na lumelisana na avha vhathu hu si na u zhamba na? Vho Luvhone na vhone a vho ngo tsha fhedza. Oo, vha ṱoḓa u dovha zwiḽa zwe vha nnyita zwa u kongona avha vhaṱhannga uri vha si mphe tshigidi. khe matsina zwi tshi khou hulela, arali hu hu vhe vhone vho farwaho izwi ṋamusi ro vha ri tshi ḓo vha ri si khou amba ri sa fhedzi, ee, ngauri ho farwa nṋe. Ndi hezwi zwine vha ri ndi songo zwi amba. ndi ri ndi ḓo zwi amba vho luvhone, hafhu ndi tshi khou ri ndi ḓo zwi amba vhone tshi tshi vha vhaisa vhone tshi vha vhaisaho ḽi raha khani ḽavho ndi mini sa izwi vha songo farwa ho farwa nṋe kani a vha mapholisa vho tou vha rumela ndi amba ngauri zwine vhone vha khou ṱoḓa ndi u fa hanga. Ee, a si u fa ha ngangani vha tshi ima na mapholisa vho lu vhone naho vho vha vho to luma mbilu uri ṱhaṅwe uyu mufumakadzi wavho u ḓo ralo u amba a fhedza nga u ṱavhanya vho ḓo vhuya vha to dovha hafhu vha dzhenelela nga u vhona wo no vha mulambo wa mboḓi u sa xi maḓi. Naa ni ri ndi nga ni farisa mara e meḽi ngoho? Ndi nga ni farisa na washu. Ee, vha nga mpfarisa nahone vho no ḓi ri ndi songo amba nga hashu. Ee, a vha khou shavha uri vhaṱhannga avha vha ḓo ri u zwi pfa vha lapulela ngei kule. Na zwino ndo shona, nda shona na mukombo nga khaladzi. Vhone vha ri zwa munna a tshi rengisela musadzi mapholisa a zwi sewi zwa sewa na nga shango ngoho atshi na zwino a thi tsha zwi amba u bva ṋamusi a vha nga ḓo vhuya vha pfa na ḓuvha na ḽithihi ndi tshi zwi munya a thi ri vha khou ṱoḓa zwenezwo zwa musi ndi tshi ḓo dzhigidzhelwa dzhele, vha sala vha tshi mala muṅwe musadzi, vha tshi ḓi kanda nga dzi tshelede dzine ra khou fariswa ngadzo. Vha ralo Vho Emely vha tshi doba iyi bege yavho khulwane vha tshi bva goloini. Kubekwana kwavho kwo sala ngei mapholisani uho vhuṱanzi ha iyo mbanzhe matsini. Vhone vho sala vha tshi ri vha pose Vho Maipfi muthu o no vha muṋangoni wa nnḓu a tshi vho lumelisana na Thinavhuyo na Dzhalagoma. Ravhutsi o ri u vhona ya munna na musadzi yo no ḓolana a vho sokou nga u khou bvisa tshithu tshine tshi si tende u kwatuwa hafha goloini yawe. Ho ḓo tou ri musi a tshi vho vhona buse ḽi si tsha duba a vho sendela tsini na havha vho Luvhone vhane vha vhonala na tshifhaṱuwo uri ṋamusi zwithu vha khou wana zwo vha kela maṱari. Ndi ngoho vha vhonala vho butshelwa tshoṱhe. Ndi masiari Vho Luvhone? hu amba ene Ravhudzi a tshi khou vha ṋetshedza na tshanḓa. Ndi masiari avhuḓi. Vhathu no vuwa hani? U bva tsha ḽeḽa ḓuvha ḽe na ri hu si kale ni ḓo vhonala, ho mbo ḓi tou vha hone u ṱuwa ha khotsi Asalani. Ni ri ndi lini na fhano? Vho Luvhone vha ralo vha tshi khou endela u mu ṋedza muṋedza milomo nga lulimi sa izwi i tshi sumbedza u omelwa vhukuma. Samusi vha tshi zwi ḓivha, maitele a hu athu u vha na maṅwe, a kha ḓi tou vha eneaḽa a kale. a u laela dza murahu, hone vho ano maḓuvha zwi vho nga zwo no vha na vhukonḓi ngomu. A zwi tsha fana na hezwiḽa kale he wa vha u tshi tou ḓivha zwavhuḓivhuḓi uri ri ḓo vhuya ro ḓadza zwikwama hu si na na biko ḽe ra bva. Zwa zwino u kwatula tshelede tshanḓani tsha muthu zwi vho konḓa, kha vha vhudzise Dzhalagoma. zwe zwa bvelela musi ri hafha East Rand Mall ri tshi khou lingedza u tswa veni veni ya muṅwe munna. Ro ri u dzhena khayo ra fara heyi nḓila ya u ya hafha Johannesburg Airport. Zwenezwi ri tshi tou ri afha dzirobothoni dzi re, saizwi ho vha hu na goloi nnzhi dzi re phanḓa hashu, dzo valelwa nga robotho. Ra sokou vhona hafha kha ngilasi ya phanḓa, ndi amba kha winḓisikirini, hu tshi mbo ḓi thivhiwa nga ḽidzhasi ḽe ḽa ita uri ri si tsha kona u vhona zwa phanḓa na zwiṱukuṱuku. Ro ri u vhona zwo ralo, ra sedzana ro tshuwa sa muthu o livhanaho na ndau yo hobalalaho dzithumbu nge ya fhedza maḓuvha i sa wani tsha u ḽa. Ri tshi kha ḓi vha ro ya ro ralo, ri sokou pfa henefha kha fasiṱere wa ḓiraiva khokhokhokho, maṱo a tshi ri malo vhona ḽiduna ḽi denyadenya a si ḽo, ḽo ḓadza veni yoṱhe nga murahu nahone ḽo ri zwondolola nga kufasiṱere kwa murahu u tou ri mavothi a veni iyo phamu! ha ṱuwa bele na ṋotshi, ndi ri ha takuwa bere mugadoni wa wa mudzhayo wa fulwane, ha Tshalagoma ndi ntsa mavhuvhu vho khotsimuhulu. Hafhu o vha a tshi ri u fhufha a dovha, riṋe ro vha ri nga murahu hu kupwanyakwapwanya fhedzi ro paṱula. u vhuya u swika hafha binoni. Mashudu mavhuya, hoyu munna o ri u vhona zwo ralo a mbo ḓi ḓi dzhenela goloini yawe a i bvisela nnḓa ha bada. A si vhanzhi vhe vha vhona ṱano heḽi, zwino vha ri ngavhe ri vhonale ndi musi ri songo thuntshwa. Musi a tshi khou ṱalutshedza a tshi rali, Vho Luvhone vhane zwa zwino vha vhonala vho no tou gogoḓela goloi yavho vha vhonala vha tshi sokou tendelela nga ṱhoho vha khou zwi pfa nangoho uri vhaṱhannga havha vho ṱoḓa u dzhena mulingoni u sa takuwiho. Zwino hezwi vha tshi khou thetshelesa vha tshi rali, vha khou endelana na u ḓivhudzisa mbudziso ya uri, Dzinzamboni idzi khou vha vho vha vha tshi ḓo tou zwi bva hani? Hone vho ndi ngoho? Vha ri tshihwimbi tshingafha? ndi tshi no sia muthu, matsina zwe zwa itea kha heyi veni ye ya vha i tshi khou tswiwa ndi zwa uri muṋe wayo o sia o i paka hafha hune goloi dza pakwa hone, o livha mavhengeleni. O ri o no fhedza u doba zwe a vha a tshi khou doba zwone a ri tshee a fhirele kha vhengele a re seli ha bada. Zwenezwi a tshi swika dzi robothoni U mangala zwenezwi a tshi ri a pfuke bada a tshi ṱangana nga goloi yawe yo no vha na vhaṅwe vhathu a sa vha ḓivhi. Ndi hezwi ha a tshi ri vhuhulu u fa na goloi yawe. Zwa ra zwa ralo a mbo ḓi i fhufhela nga murahu sa izwi o vha o ambara dzhasi ḽawe ḽa mudzhangoma. vhunga ho vha hu tshi khou rothola, a mbo ḓi thivhedza ngilasi ya phanḓa ya goloi ngaḽo. Vho Luvhone madzuloni a uri vha vhudzise mbudziso kha aya mafhungo, vho sokou fhedza vha tshi ri vha a livhuwa hu songo vha na o huvhalaho. Vho vho ḓo fhirela kha maṅwe, ane vha khou ralo u a thoma zwenezwi vha tshi khou livha afha nḓuni hu re na vhaṅwe. Na riṋe ro no welwa, na riṋe ro no welwavho nga zwiṅwe hafha mani ra vhudzisa. Hei vhathu vha hashu vhege heyi a yo ngo ṱoḓou vha ya vhuḓi na khathihi, mme Havhana o farwa, o ḓo wanala a na hoyu muri wa vheiwe hoyu. Vha songo ralo, naa matsina a si vhone vho dzhenaho afha zwino? Ravhutsi u vhudzisa o tou ita na u donola na maṱo. vho tou ṅwalisa vhuṱanzi fhedzi. Ro vha beiḽa, ri khou tou bva hone hezwi musi ri hafha. Na zwino kubege kwavho kwo ḓi sala henengei mapholisani. Ndi amba mbanzhe ye vha vha vhe nayo yo sala yoṱhe hanengei mapholisani. Naho Ravhutsi o ḓo fhindula uri zwi ḓo luga zwoṱhe vho Luvhone vho ḓi sala vha sa pfesesi uri zwi nga luga hani. Vho Emely vho ḓo rudza mbilu nge vha pfa vhaṱhannga vhavho vha tshi ri hu na tshine tsha ḓo bvelela. Vhone kha vha bvele phanḓa na u rengisa. Naho vha fariwa, a hu na tshine tsha ḓo bvelela. Vhone vha ri ndi lini na fhano ri tshi khou ḓitsa ri tshi gonya hu si na tshi no ri ṱhoṱhona? vha vhona u nga shangoni vhathu vho lala kani? Vhone vha ḓo mangala bege yavho i tshi wanala, na zwi re nga ngomu hayo. Kha vha pfe riṋe vhommane vha litshe zwa u ṱungufhala, ri ḓiphiṋe nga vhutshilo. Dzhalagoma u. U ri u ralo, Thinavhuyo a isa phanḓa, A vha kholwi zwine uyu a khou amba zwone vho mme. Vha vhona u nga ri nga tamba nga mulilo? Hafhu ndi Afrika Tshipembe ḽiswa heḽi, muthu u fanela u vuwa e kakara, zwa sa ralo hu ḽiwa iwe. Vho Emely na munna vha vhonala vho tou xa mufuvha tshoṱhe, a vha ḓivhi uri vho fanela u dzhena madakaloni naa kana vho tea u sokou ṱungufhala? Hone zwauri avha vhaṱhannga a vha khou vha swaswedza vha a zwi vhona uri ndi ngoho. Case closed. There is no case. Ndi ravhutsi zwenezwi a tshi khou sendela tsini na muzika uri vha thome ha maitele avho a misi yoṱhe. Nga murahu ndi he Vho Emily na munna vha ḓivhudza zwa uri ṋamusi vha fanela u vhu shodzhola ha vhuya hafha. Vha ri ndi nḓila ine vha tea u ḓikupula biko ḽe ḽa bva ngayo, nangoho hu si kale. Vhutshisefoni havho vhonala ho no vha vhudubudubu, nḓuni hu si kale havho pfala ho no vha na phosho ya madzelele. Muzika we wa vha u tshi khou tou rwela fhasi wavho pfala na wone u tshi vho nga u khou ḓi ya nṱha na nṱha nga zwiṱuku nga zwiṱuku. Zwo rali mapfeṋe o tsitsa vhana, ndi ngoho. Zwikoṱikoṱi ndi vhuteku teku.